ענדיג מיר נאר צו, ס'איז אפשר נאך אפאר מינוט, און איך בעט רשות, באמת, און ס'איז כדאי פאר די אלע וואס האלטן מיט שיעור, פשוט א מתנה שפיר איך, באמת א מתנה, ס'איז פאר מיר געווען א מתנה, כ'על עס פארליינען ווארט פאר ווארט, ס'איז א בריוו וואס א איד, א בעל תשובה, א חשוב'ע בעל תשובה האט געשריבן, און ער שרייבט דעם בריוו צו זיין אייגענע סידור, ס'איז איבערגעזעצט אויף אידיש. יעצט וועל איך עס פארליינען, עס איז כדאי פאר יעדן איינעם צו נעמען אפאר מינוט און עס הערן מיט א רואיגקייט און מיט א שלווה, און ער שרייבט די ווערטער, ער שרייבט א בריוו צו זיין סידור, א סידור וואס אונז האמיר, פשוט א סידור, ער שרייבט א בריוו צו זיין סידור און ער שרייבט, טייערע סידור'ל, מיט א צובראכן הארץ שרייב איך צו דיר דעם בריוועלע נאך זיבעצן יאר צוזאמען, איך געדענק נאך גוט דעם טאג וואס מיר האבן זיך דאס ערשטע מאל באגעגנט, געווען בין איך אין ארץ ישראל אלס א ניינצן יעריגער יוגנטליכער אריינקומענדיג אין מיין שלאף צימער, ביסטו דארט געליגן רואיגערהייט אין א פעקל וואס איז געשיקט געווארן צו מיר דורך א קירוב ארגאניזעישן, און דו ביסט געווען מיין ערשטע סידור'ל. פון אנהייב האב איך נישט געוואוסט ווער דו ביסט און וואס מען טוט מיט דיר, דיינע ווערטער זענען צו מיר געווען פרעמד און אומבאקאנט, אבער צוביסלעך איבער די יארן זענען מיר געווארן נענטער און נענטער. סידור'ל טייערע. גאר אסאך זענען מיר צוזאמען אדורך, דו ביסט געווען מיט מיר אין שולע, און אויך געטון באגלייטן ביי מיין גרעדזשועטן, דעמאלטס ווען כ'האב געמאכט די החלטה אז ס'איז צייט פאר א טויש, ס'איז צייט פאר חידוש, ס'איז צייט צו נעמען א טריט נענטער צום בורא עולם אין שמירת התורה והמצוות ווען אלעס איז נאך געווען צו מיר אזוי פרעמד און ניי. באקענענדיג זיך מיט אידישקייט און מיט וואס א אמת'דיגע לעבן מיינט, האסטו מיך אונטערגעהאלטן. דו ביסט מיט מיר מיטגעשטאנען פעלזן פעסט, ביסט געווען מיין חיזוק און ווער רעדט נאך שפעטער דורכאויס מיינע לאנגע פארצויגענע שווערע שידוכים יארן. ווען די פרייליכע מינוט איז ענדליך אנגעקומען, ווען איך האב מיט'ן הילף פון השם יתברך געטראפן מיין זיווג, ביסטו דארט אויך געווען. סידערל טייערע געדענקסט מיין יום החופה? ווען איך האב דיך פון מיינע הענט נישט ארויסגעלאזט, זייענדיג ארומגענומען מיט ווארעמע געפילן געמישט פון הודאה, בקשה, שמחה, תשובה, געטראכט, געבעטן און געהאפט אויף מיין צוקונפטיגע לעבן נישט וויסנדיג וואס ערווארט מיר. די פלעקן פון מיינע הייסע טרערן זענען עדות ווי שטארק נאנט אונז זעמיר געווען יענעם טאג. דו האסט מיט מיר דורכגעלעבט גוטע צייטן פונקט ווי די שווערע, ווען ס'מיר געגאנגען גוט און ווען ס'מיר געגאנגען שווער, זיצנדיג ביים קראנקן בעט פון מיין אומבאליבטע אומפארגעסליכע מאמע בעפאר זי איז געקומען צום מנוחת עולם לחיי עולם הבא. האסט מיך נישט פארלאזט ווען פאר איבער א יאר צייט האב איך פארלוירן מיין פרנסה און זיך שטארק געמוטשעט, און אויך דורך די ביטערע טעג ווען צוזאמען מיט מיין טייערע אשת חיל האבן מיר פאר לאנגע יארן געהאפט און געווארט פאר זרש'ע קיימא. קיין ליגנט וועל איך דיר נישט זאגן אז דורכאויס די שווערע צייטן איז מיר נישט גרינג אנגעקומען דיך צו נעמען אין די הענט אריין, אבער טאקע אין די טעג, האסטו מיך געלערנט און באקאנט געמאכט אז ס'איז דא א בורא עולם, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. האסט ערוועקט מיין הארץ אז מיר האבן א געטרייע טאטע אין הימל. אמת טאקע אז ווען איך האב דיר גענומען אין די האנט בין איך געווען צובראכן און שוואך און אמאל מוטלאז, אבער ביים דיך אראפלייגן בין איך געווען שטארק און פול מיט קוראזש. מיט דיר זענען די שווערע צייטן געווארן א מיטל מיך צו ברענגען העכער און נענטער. סידור'ל טייערע, אויך ביסטו מיר נאנט געשטאנען אין מיינע פרייליכע מאמענטן, ווען איך האב זוכה געווען צו האלטן אין מיינע הענט נישט איין נאר צוויי טייערע נשמה'לעך. פילע צייכענעס פון פריידיגע טרערן איז דא אין דיר, אלס אנדענק פון יענעם גליקליכע צייט, ווען די אויסגעבעטענע קליינטשיגע שעפעלעך האבן ערשיינט אויף דער וועלט, סידור'ל. געדענקסט אז ביים ברית ביסטו געווען דער צענטער פונעם שמחה, ווען איך בין געשטאנען ארומגענומען מיט מיינע קרובים און גוטע פריינט, ביסטו געווען דער סידור וואס איז געליגן אין מיין האנט, און אין דיר האב איך געזאגט ברוך אתה ה' להכניסו בבריתו של אבן אברהם אבינו, צוזאמען האבן מיר געפלאכטן דעם רינגעלע אינעם הערליכן קייט פון כלל ישראל. זייענדיג צוזאמען אזויפיל יאר, האסטו שטענדליך געוואוסט פונקטליך וועלכע תפילה מיך אויפצומישן, האסט געוואוסט וואו מיין הארץ שפירט זיך נענטער און וואו איך לאז א קרעכץ, האסט טייער געהאלטן די אלע הגהות און טייטשן וואס איך האב צוגעשריבן, אין די ערשטע פאר יאר פון אונזער פריינטשאפט, וועלנדיג בעסער פארשטיין דעם אינהאלט פון תפילה און פון די הייליגע תפילות, אבער מיט די צייט האסטו זיך פארעלטערט, דיינע זיסע בלעטעלעך זענען צוביסלעך געווארן פארנוצט און אפגעריבן, שטענדיג האב איך דיר פרובירט פאררעכטן און צוקלעבן, כ'האב באמת פרובירט, פעטלעך זענען ארויסגעפאלן, כ'האב זיי צוריק אריינגעקלעבט, די קנייטשן האב איך געטון אויסגראדן איינמאל און נאכאמאל, ביז ענדליך לעצטע וואך, האב איך געקויפט א נייעם סידי, ס'עפנט זיך נישט צום ריכטיגן פלאץ, ס'האלט זיך נישט אפן, ער ווייסט נישט ווי מיין הארץ ווארעמט זיך אן און ווי מיין הארץ גיסט זיך אויס. די קליינע צוגעשריבענע סימנים און טייטש ווערטער פון מיין יונגע יארן פארמאגט ער אויך נישט, און אוודאי נישט די טייערע און הייסע טרערעלעך. ס'שפירט זיך עפעס פריש, ריין און פרעמד, גאר גאר פרעמד. אבער ווען דו וואלסט ווען געקענט רעדן, שטעל איך זיך פאר אז דו וואלסט מיר געזאגט אז ס'צייט זיך פאראויס צו רוקן. ס'איז שווער אנצונעמען א פריש קאפיטל, אבער א איד דארף אייביג גיין ממדריגה למדריגה. רבי איד, ס'איז צייט צו פארן ווייטער. כ'בין זיכער אז דו וואלסט מיר געזאגט הויך און קלאר, ברודער טייערע, נעם אלעס וואס איך האב דיר געלערנט, גיי אין די וועגן וואס איך האב דיר געוויזן און פארבינד דיך דירעקט מיט'ן בורא עולם. וואלסט מיר געזאגט אז די הייסע טרערן בלייבן נישט אויף די בלעטעלעך, זיי גייען ערגעץ אסאך העכער. און די צוגעשריבענע סימנים און טייטש זענען פארקריצט ביי אונזער טאטע דעם מלך העולם. סידור'ל, מיט דיין הסכמה, וועל איך ווייטער נוצן די מעשה אבער פון דיר וועל איך קיינמאל גענצליך נישט פארגעסן. דער אלטער בלייבט טייער, און דא אין א ספעציעלן ווינקל אין מיין שאפע וועל איך דיר פלאצירן, און איך וועל דיך ווילן אויפמישן מיין לעבנס געשיכטע, וועל איך קומען צו דיר און ווען איך וועל זיך ווילן דערמאנען ווי אזוי א איד דאווענט וועל איך עס אויפמאכן, ווייל אונז זעמער אלטע גוטע פריינט, איז דא לייג איך דיר אוועק מיט א ווארעמע גלעט און א קוש, א הארציגע יישר כח פאר די ווארעמע טיפע זכרונות. פון גאנצע זיבעצן יאר מיין סידור'ל, מיט פיל ליבשאפט דיין טייערע ידיד. ס'איז א בריוו וואס א חשוב'ע בעל תשובה האט געשריבן. ס'רייסט די הארץ ווען מ'ליינט עס. ס'ערוועקט פון אונז. דאס מיינט ס'איז דא אזויפיל מדריגות אין א מענטש'ס לעבן. ס'איז דא די אלטע סידור, ס'איז דא א נייע סידור. ס'איז דא אלטע תפילות, ס'איז דא נייע תפילות, ס'איז דא אלטע למידים, ס'איז דא נייע למידים, ס'איז דא אלטע כיבוד אב ואם און נייע כיבוד אב ואם, ס'איז דא אלטע שלום בית און נייע שלום בית, און ווען מ'לייגט אוועק די אלטע נעמט מען אלע למידים און מ'גייט אריין אין די נייע, ס'איז נישט די סכאטשעס וואס איז ליידיג און פיסט, ס'איז די סכאטשעס פון פרישקייט, פון מער קשר, פון מער דביקות, פון מער נאנטשאפט, פון מער התקרבות, פון מער אהבת השם און מער אהבת ישראל, זאל דער אייבערשטער אונז העלפן און בענטשן, זאל מיר קענען שרייבן אונזער אייגענע בריוו. סיי אויף אונזער שלום בית, סיי אויף די נחת פון אונזערע קינדערלעך, סיי אויף אונזער אהבת השם, סיי אויף אונזערע לימודים און סיי אויף אונזערע תפילות. שרייב דיין בריוו, און אין דיין בריוו זאל אויך זיין תקיפות, עס זאל אויך זיין די פלאץ וואו איך נעם ארויס יעצט א נייע תקיפה, און די אלטע תקיפה וועט דא זיין, ס'לערנט מיך, אבער איך רוק מיך פאראויס, אריין אין א נייע תקופה. רעי, מאך אויף דיינע אויגן, דער בעל תשובה שרייבט אונז א בריוו, וואס אין דער בריוו זעט מען וואס מיינט א מענטש האט אפענע אויגן, ער לעבט, די סדרה איז געווען א התקשרות, ס'איז געווען א דביקות, ס'איז געווען א נאנטשאפט, אט די מינע מדריגות ליגט אין אלע פון אונז, אלע פון אונז, דער יצר וויל עס אוועק כאפן אויף אזעלכע נארישע וועגן, און אונז ווייסט מיר אז ס'איז נאריש, ער איז א מלך זקן און כסיל, ער מאכט זיך נאריש פשוט. אבער אונז דארף מען נעמען אביסל חכמה צו זיך און זיך אויפהייבן העכער פון דעם און זאגן ווי שרייב איך מיין בריוו, מיין בריוו צו מיינע קינדערלעך, מיין בני בית, מיין חבר, מיינע ידידות'ן, מיין תורה, מיין תפילה, און דארט זעמער זוכה צו אמת'ע ברכה, און דאס זאגט אונז משה רבינו ראי' אנכי נושא לפניכם היום ברכה וקללה, אבער די ברכה איז אז עס איז א מצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום. היינט, זע די ברכות פון היינט, די מתנות פון היינט, די אומגעהויערע, אונז זעמיר באגאסן, קינדערלעך, בני בית, השפעות, פרנסה, האסט עס, זע עס, שפיר עס, טרעף דארט פרישקייט, טרעף דארט חיות, אט דיין עסקן, צו דינען דעם אייבערשטן מיט שמחה און מיט ברכה און מיט שפע, וואס וועט אונז אוודאי אויפוועקן די הארץ און אויפמאכן די הארץ און טראגן ביז אהיים, בביאת